Jaarmanni isaa kunoo sadarkaa amma jiru kanarra jira. Amma armaa taana kun jirra insha Allah. Egaa hasanaan gaariin isin dalaydan kunoo lafa qabatte isha ashaaraa bareedduu lafa keessan hawaasa keenya keenyaaf uummata islaamaatiif rabbi jazaa isin haa kafalu cufti nama na daawwattanii fi akkasumatti egaa gareen teenya gareen sadaqaa jaariyaadha. Galatooma shamarran keenya shamarran keessan obboleeyyan keessan qabiyyatan aanaa miidhagaa tolaa. keessatti quraana rabbii barachuudhaaf yeroo hedduu bakka rakkoodha takka rakkoo bakka mana rakkoo bakka ciisni rakkoodha bakka sakaraan rakkoodha keessatti amata kudha shan turan kan keessa hawaasni keenyaa fi isinis hangafa taatanii ijoollee tana bakka itti gootanii rabbi bakka isinitti haa godhu. isiniin jaa akkanuma gaa islaama kanaaf dalagu islaaminaa tanaaf dalaguudhaaf kun akkanuma islaaminaaf dalaguun tanuma ta biraatii miti waan guddoo tatanaa waliin jirtu ashaaraa bareedduu dhaloota dhaloota dabartu lafa keessanii rabbi jazaa isinii haa kafalu baratoomaa akkasuma kanumaan dhaamsan qabu akka Itti gaafatamaa xaqqaa'uu ustaaza Maamud Usmaan Bilishoodhaa markaza kana hundeessee sadarkaa kanaan ga'etti hawaasni keenya kan musliimaa kan addunyaa tanarra jirtan hundi keessanuu bakka tana ija rahmataatiin laala. Dargaggoon teenya fi dubartiin teenya hundi ta biyya alaa jirtus ta biyya keessa jirtus bakka tana laala. Bakka kana waan akkana tana heddummeessuudhaaf karoora lafaa qabna. Maaliif dubartoonni keenya hedduu goddaaman karaa barnootaatiin hedduu goddaamanii namuu Firraa lafa dhiise dhiirti immoo bakka iyyuu deemtee barachuu dandeessi waan taateef jecha waan kana gaa lafa keenya insha Allah bakki tun hanga kollejjii takka hanga yuunivarsiitii ni deemti jeetii yaada iddoon tunis gaa asuma manni kun bootaa tanaallee ni rabi naaf dachiin tun dachii xiqqoodha ni itti rakkatte mala hawaasa bal'aa kana bakka buutu waan taateef manni kuni kanaaf rabbi jedhaa isin haa kafalu warri bakka tanatti koree taatanii Hakimi guyyaa jaarmaa kanaaf dhamaatan hundinuu warri isaan qarshii teessanis sadaqattanii achi gattee obboleeyyan keessan waan kana itti himtanii hawaasaa keessan akka gargaartan gootan cufti keessanuu xiqqaa guddaan keessan akkasumatti obboleeyyan keenya shamarree gareen sadaqaa jaariyaadha. Warri waan kana lafa kaa'e galatooma isin ja'a jazaarbi isin haa kafalu asumaan koree markaza kanaa kan ta'e sheelii keenya sheelii waraadam sheekaa biyya tana imaama khaxiiba asii kan ta'e koree tana markaza kanaaf koree ta'e karaa isaatiin isin dabarsa yaada. Maayyaa sheekeenya asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bareegaa isin jiru.

Kunoo sabaanni keenya kanatti bahanii akkatti wal gurmeessanii naqaa jiranii saniifuu egaa obboleeyyan keenya kawaan kana quba qabuu fi ka quba hin qabnes wal dhageessisa. Wanni tuni sadaqaa jaariyaadha waan addaan hin cinne taariikan irraanfatamne seenaan irraanfatamne saniifuu ka quba qabuu fi ka quba hin qabnes wal quba qabaachiiftanii wal yaadachiiftanii mu'assasaa akkanaa tana mu'assasaa khayriidha. Ka ilmaan keenya keessaa shamarran keenya Yeroo hamtuu tana keessatti yeroo fitinaan akkatti heddummaatte tana keessatti shamarran keenya naamusa isaaniitii fi adaba isaanii bakka tanatti akka gaariitti baratanii bakka tana oomishuudhaaf miila gaarii oomishuudhaaf akkanatti bu'uurisaa lafa kaa'ame kana akka gaariitti akka itti yaaddoytanii warreen ammaan dura irraa hirmaattanii hirmaattanii waan akkanaa isaa waan baay'ee qoodaa godhatanii isiniin ja'a warri hirmaatanis fayyaa daakunoo warri xiqqoon isin kennitan fayyaa daa fayyaa daa rabbi isin barakeessu ammallee barakadhaa barakadhaadhaa wal kakaasaa waan akkanaa tanarratti jajjabeessa akka gaaritti wal gurmeessaan isiniin ja'a assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Iddoon amma bitamte sunilleen dachii waa xiqqoo bitamtee amma ijaarama irratti eegale sun waa xiqqoo dachii ollaa kanaatirraa kaafnee nama kaafnee bakka biraa binnee fi bakka sanitti maskaa bal'isuuf nu feesisa hin gahu amma sagaraa bakkatti ijaaruu dhabne kilaasii afur qofa inni fuudhu afur moo shan shan qofa Kanaaf nuti hawaasa muslimaa ka bakka jiru keessaa hawaasni keenya ka Oromoodha ka miidhagaa namni sagalee itti hiitan dhageessan akkasii markaza kana cinaa dhaabbadha. Dubartoonni keenya boodatti hafe barnoota amantii islamaan hedduu boodatti hafne dhiirti bakka iyyuu deemtee baratti. Dubartoonni keenya bakka diinii baratu hin qabu. Wallaala keessa karaa amantii isaaniitiin wallaala keessa turani. Kanaaf wanni kun barbaachisaa jenneeti eegalle nu cina akka dhaabbattan obsaa fi kabajaaniin maqaa kiyyaa fi maqaa horee markaza Ummu Salamaatiin isin gaafadha. Kanaaf amma haalli inni hojii itti deemu jiru gaa kun ammaa gabbaaneeti ni agarra. Jiruma jirra inshaa Allah.

Gurbaa waan mirgaan kennatee dhoysuu bitaasaa toltuusaa namoota dhoysee rabbii garsiisaa wanni kheyrii siif guddisaa ikhlaasa keeysaa waama qabdan qulqulleessaa rabbii guddisaa waan nurraa qeebalameetu barnu milkeessaa waan nurraa qeebalameetu. Kabajaa teetiif bakka irra kaa'uun eegalte.